Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's absolute finest metal podcast mam Gilles a mat menger Weenegkeet, dem Pit. Moien! Moien!
Du bass net wéineg, du bass masseg. Jo ech wees, ech muss ofhuelen. Dat war net sou gemengt gell. Ech wees. Dat war net sou gemengt.
Mee dat ass och. Ech wees, mee ech hunn et sou gemengt. Ok, et deet mer leed.
Ech hunn et sou gemengt. Nee, nee, dat ass wierklech dat. Pit, de Pit ass, nee de Pit ass de beschten. Et gëtt kee bessere Pit. Jidderee brauch e Pit. Everybody needs a Pit, ok. Genau.
Wat hu mer wëlles? Sou, mir sinn haut hei, mir wollten eng nei Miniserie ufänke kann ee soen, wou mer eis iwwer Eis favorite Musiker am Metal Genre wollten driwwer schwätzen, dat heescht wollte mol fir d'éischt déi allgemeng wichteg Instrumenter duerchhuelen wéi Gittar, Drums, Bass, Gesang a vläicht huele mer nach aner Saachen no, mir wëssen et net genau. Triangen oder sou, Saxophon.
Jo, der ginn et och esou vill. Jo, jo. Misst bëssen der méi ginn, mee dat ass eis Meenung. Mee haut fänke mer un mat engem. Ënnerschaten, ma vläicht deem ënnerschatesten Instrument allgemeng, sief et Rock oder sief et Metal, nämlech mam Bass. Jo. De gudde Bass, de wichtege Bass. De gudde Bass ass wichteg an ech mengen, dat hu mer och an deene leschten, jo, 15 Joer sinn et ëmmer méi Bands, déi kommen, déi de Bass als, net als Instrument huelen, wat am Hannergrond steet, mee wat och gäre gewise gëtt. An e Bass spillen ass net einfach. nee. ass komplex ass dat muss rausstiechen an äh, ja ech mengen mé hunn all goten do als als favoriten bassisten ähm, mir am allgemengen du meng ich gesot denn de bass ass ass gern immer ënner schat ass fleit awer dat falsch huet men ass oh, ignoréiert oh, oh. ignoréiert ja ignoréiert ja. mir fällt do e gewissen album an wo die beschten bassspur huet wou jee opgeholl ginn ass. An ja soll mer en ja dach kann soen, dats den End Justice for All huet déi beschte Basspuer iwwerhaapt, well dass keng drop. An awer ass agespillt ginn. Ja si ass esou kleng gemaach ginn, datt kee méi se héiert. Dat ass schued, well et ginn et ginn mëttlerweile ganz vill Tabs a ganz vill Tracks fir do dropzeleeën, wou ech mer soen, okay, de Bass hätt do wierklech Den Album nach besser gemeet wéi e schon war. Mee jo, et hätt net sollte sinn. Ech muss zwar soen, wou ech den Album déi alleréischt Kéier, bon do okay, do war mäi musikalescht Ouer och nach net esou developpéiert wéi et haut ass, gell, mee déi éischt Kéier wou ech den Album héieren hunn, hat ech dat net gemierkt, ganz éierlech gesot. Hm.
Okay. Ah, das war net net wirklich opgefallen, gell? Okay, ne, dat war mir zwar. Als wat haut sees, ja, okay, klar, direkt, gell? Mais, ja. äh, die ich kenne net, war schon lang hier, gell? Ja, ich meine, so, so, so lang sind wir ja auch schon am Gang dabei, äh, so viel unterschiedlich Musik zu lauschteren. Und mittlerweile können wir Déi klengsten Dommheeten eraushéieren, soen ech mol einfach esou hei. Jo, Bass, ech hu selwer zum Beispill elo viru nach net all ze laangem mer geduet, hm, ech kafe mer e Bass, fir ze testen, ech hunn en nach net laang an ech muss soen esou, ah jo, Dat ass net wouer, wou ëmmer gesot gëtt, Bass a Gittar ass dat selwecht. What about no, weess de? Well dat ass absolut net de Fall. Du muss deng Fangere spräizen wéi Sau. An et ass komplex, net, wann s de Gittar gewinnt bass ze spillen, net déi selwecht Grëffer ze spillen, wéi op der Gittar, gell? An dann ass däi Gehir e bëssen esou, What the fuck mëss du do grad, gell? An ja. dat ass du net esou. An ähm, dobäi kënnt nach ähm, ja ich mengen die Dinger si schwéer gell. So Bossen mm. den Hals mhm. henken zu dat ass schon äh, e gewëssend Gewiicht gell. Ja dat och don gewunnecht äh, dat mischt engem Black gewinnt bass spillen an Bass Bo okay, kannst op Bass Eng Pleck spillen nach, ech hunn der vill déi dat maachen, awer allgemeng, och zemools am Metal, notzt de éischter deng Fangeren dofir, ne? Jo, dat gëtt anscheinend souguer besser ugesinn. Ech hat do eng Kéier eppes gelies an do war alt erëm eng Kéier déi Band, wou mer elo schonn hei genannt hunn, Metallica ass do zum Beispill deemools an de Schied geholl ginn oder an den, an d'Mangel geholl ginn, well den neie Bassist, den Jason Newsted, eben net méi mat de Fangeren, mee mam Pleck gespillt huet, am Verglach zum Cliff Burton, wou jo tragescherweis vun eis gaangen ass deemools an da sinn ech mer esou, et ass u sech egal. Natierlech ass et méi Fun, wann s de kanns deng fënnef Fangere benotzen, fir fir op der op der rietser Hand d'Säiten d'Säiten ze zupfen, esou wéi een dat esou schéi seet, wéi mat engem Pleck hues de natierlech méi Fräiheeten, gell. Esou genau d'selwecht bei enger bei enger akustescher Gittar oder esouguer elektresch Gittar. Mä et ginn och Leit, déi kënnen dat net. Also ech di mer schwéier, méi wéi zwee Fangeren kréien ech net, kréien ech um Bass näischt gemeet. Sou wäit sinn ech do nach net. Also dat muss ech nach e bëssen e bësselchen üben an developéieren. Mee jo, mir hunn eis gesot, mir maachen hei eng kleng, wat hat mer gesot, eng Top 5 iwwer déi Bassisten, wou eis wierklech. an am wichtegste sinn, eis markéiert hunn, ouni natierlech elo aner Gréissten ze vergiessen, déi mer och vläit elo net op der Lëscht hunn. Jo, awer mir wollten se trotzdem eng Kéier erwähnt hunn, eben well se wichteg sinn. Absolut.
Ech géing soen. Ma wien, wien, wien géifs du dann also mol nach erwähnen, fir, fir wou, wou elo vläicht net onbedéngt op denger Lëscht stinn, mee wou fir dech wichteg sinn? Fir mech wichteg an iwwerhaapt mol als, als, bon deen dee steet zwar mat op der Lëscht drop, do kann ech dann, ech ech soen et dann elo mol einfach hei. Jo. Déi éischt Kéier wou ech gemierkt hunn, dat ass e Bass a keng Gittar. Ech mengen ok, et ënnerscheet sech natierlech un der Unzuel vun de Säiten an der Gréisst vum Instrument an esou weider esou fort. Äh, mee och wou e Bass erausgepickt huet, dat war deemools Kiss, gell? Dat war lo keng Metal-Band, mee ja. Kiss, Kiss ja. war markant. Äh, den, den, den, den, den Gene, den Gene Simmons mat, mat, senger, mat senger ultra, ultra, ultra langer Zong a mat sengem ultra weirde Bass, gell? Ich menge, so Stäreform ja. oder wat hat er schon, mein, gell? Oh, freck, ich weiß dann nicht genau, genau. Das war, ich, das war ich aber sechs draus, definitiv. Das war etwas Weirdes und er ist ausgefallen, ist wie Kiss selber. Das war so mein erster Gedanke, so, what the hell ist das da für ein Instrument? Das ist ja massiv, verrückt, Picken und alles Mögliches. Und, mhm. ähm, wenn ich da natürlich an die Metal-Welt gehe, wo ich für die erste Kehr mit einem auseinandergesetzt gesehen den Bass gespielt hat, den gesungen hat, das war den Tom Araya von Slayer, gell? Das hat mich geflasht, gell? Mhm. Ja, ja, das, ja. Äh, absolut geile Sänger, wichtige Sänger, wichtige Bassist och. Ähm, Fläit awer méi wichtige Sänger. Ich mengen hier hier net Bass gespielt eben well er gesungen huet dann well se keen anderen Demos wenn mal so wann ich mich richtig entzünden hun se ke Bassist von dann so den oh, spiel einfach Bass voilà. mhm. ja. Ja, das waren so, so déi zwee echt Begegnungen mat engem Bassinstrument, woch mal gedëtten so okay dat do Dat do ass e mächtegt Instrument, dass dass net eng Gittar kann, ech wëll net soen besser kléngen, manner gutt. Eng Gittar huet halt méi, kann méi Charakter weisen oder méi einfach Charakter weisen, mee Bass, wann s de Bass kanns eraushéieren aus engem Lidd, dat ass, dat ass mächteg a massiv. Dat ass wouer. Dat kann dech genau esou gutt an de Schlof heemelen, wéi et dech kann zerstéieren iergendwéi. Absolut ja ja Bass ass einfach wat stöch Li duerch vibréiert kann schon ja, so, ja, so. Ja, ja. Dat ass dat Schein dem Bass muss ich so absolut Wat war da bei dir se so, den den de Bass Moment Di echte Käier menglech dat war wo wurscht Krass, krass, den de Bass raushéieren hunn, dat war bei Rage Against the Machine. Ah, okay, ja. Mam äh, Tim, Tim Comerford, den och bekannt ass fir sein Slap. Bum, bum, bum, bum, da so um Bass geslappt und Seite gezun, gell. Dat war immens markant, immens ultra groovig. Mhm. An äh, wat, wat, wat am Fong Méi oft ka virkommen esou an der Musek fannen ech gell zemools am Metal, also Bass Slapping eppes wat ech relativ vermëssen a also mer häls bei bei Groove Metal ne et zum Beispill den den de Eugene vun vun Jinjer deen och lä net op menger Lëscht ass deen ech och wollt erwähnen deen mécht dat och deelweis gell deen ass och immens markanten gudde Basspiller. Dat ass abstrakt immens cool, fannen se. Jo, virun allem ass dat jo dann och ëmmer interessant, well Jinjer ass jo lo nach eng eng eng jonk Band, gell, wou lo nach keng 10 Joer dobäi sinn an wou wou de Bass och wierklech als e Main Instrument eriwwerbréngen an alles wierklech alles dofir maachen, dass dat Instrument dat eriwwer spigele soll, wat wat si do geschriwwen hunn. Dat fannen ech mega faszinéierend, well. Ech weess net, et ass scho schwéier genuch Progressive Metal ze maachen an vill vun den, ech menge vill vun deene wou mir elo hei wäerten erwähne sinn och ganz vill Bassisten dobäi, déi am Prog oder Technical Metal dobäi sinn. Ja, an, ähm, ja. Dat ass jo dann nach, ech mengen, wéi schwéier wëlls de et maachen? Jo, Ja, genau. Ass déi bescht Äntwert, jo. Jo, einfach jo.
Zemools am Progressive Metal oder Progressive Extreme Metal oder Technical, wat och ëmmer, den schwiewende Bass, deen s de am Hannergrond héiers, gell, dee komplett onofhängeg vun de Gittaren, ass komplett anescht gespillt, gell. Oh, dat liben ech. Dat, dat ass wie bei, wie bei menger eng Band, déi och heil oft der virkommen, nie oblivis caris, gell. Mhm. Äh, bis wat do oft virkënnt, och bei Obscura an so, gell. Dat ass e Bass, den ech liebe, gell. Ja, ja. An och een, en äh, wichtege Bassist u sech, äh, de Bassist vun Obscura an, an dee vun Neobliviscaris. An dat ass, wéi du, wéi du lo grad gesot hues, ech mengen, an der Zäit, äh, Ech hunn dat Wuert ganz oft héieren, dass dass oft gesot ginn, och vu Leit, wou ech muss soen, vun enger Museksschoul sinn. Ech elo perséinlech, ech hu keng Museksschoul gemeet. Ech hunn dat dat bëssen, wat ech esou drop hunn, ass ass vum Héieren. War dat déi richteg Entscheedung oder net, kann ech net beurteelen, mee ech hunn ëmmer héieren an ëmmer gesot kritt och, gell, de Bass begleet d'Batterie. Dat ass absolut net wouer. A mengen An. E Bass kann d'Batterie. Jo, voilà, e kann, awer. Mee et ass awer net seng Pflicht. Et ass, wéi s du sees, wann e Bass seng eege Linne spillt an dat Ganzt an enger gewëssener Symbios ka vereenen, gell? Jo, jo. Dann ass de Bass vläit dat wichtegst Instrument an der ganzer Band. Well et. Kann een soen. Also well et den Drumparts gefillt. op eng gefillten Aart a Weis mam Rescht kombinéiert an wa kee Bass do wär géing et guer net, wär et wahrscheinlech net esou gutt. Nee, da géif sech onkomplett ufillen einfach. Genau, genau.
Jo, mee mir hunn et gesot, mir hunn jo vill Bands elo scho genannt, ech mengen fänkt do un.
Fänke mer mat eiser, mat eiser Top 5 un. Wat wat hunn ech op menger Lëscht? Op Plaz 5 hunn ech direkt eng Legend, The Man, The Myth, The Legend, de Lemmy Kilmister. Een dee vläicht net onbedéngt bekannt ass fir technesch Bass ze spillen oder progressiv oder markant, ah dach markant schonn, well hien hat säin eegene Stil, definitiv, gell. Eleng vu senger Statur, wéi se elo steet, gell. Voilà, an ech mengen hien huet och gréisstendeels Bass bei deem Plack gespillt a virun allem huet en de Bass gespillt. wéi aner Leit eng Gittar géife spille gell? Yeah.
An dat huet bei Motorhead eben e Sound kreéiert, deen äh, beyond ass gell. Dat ass einfach. Yeah. Ich nicht soll beschreiben, mir dat hat einfach en absolut eegene Stil. Ech meng si hat jo nach den Déngens als Gittarist dobei gell. Mee den Lemmy huet an sech Lead Guitar um Bass gespillt. Jo jo jo, jo dat ass wouer. Dat ass absolute Wahnsinn. Deelweis scho bal esou verzerrt an Distortioun esou esou héich wéi bei enger Guitar gell. An ech mengen eleng eleng säi Bass ass deen huet e Wiedererkennungswäert. Hien huet déi déi Mark, wat ass et, Rickenbacker Basses, wou hie ëmmer gespillt huet esou. Dat ass dee markantesten Bass wou s de kanns erëmerkenne gell. Alleng duerch den Ufank vun Ace of Spades, gell? Alleng deen Ufank vun wéi d'Lidd, wéi d'Lidd ufänkt, gell? Genau dat, genau dat. An och eng, eng, eng Doku vun him, wou ech, wou ech gesinn hat, do huet en och säi Bass sou, jo, esou spillen déi normal Leit Bass, dann zuckt en sou bëssen drum, esou spillen ech Bass, dann dréit e mol fir d'éischt d'Distortion iwwerall op Maximum, hëlt en e Pleck an dann.
Nëmme go gell dat ass absolut genial an dofir alleng do wéngs a well en dat se markant gemaach huet huet en eng Platz a ménger Top 5 verdéngt. Ja
Wa bei mir Platz Nummer 5 ähm, hunn ech mar bësse schwéier gedoen, well et gi et gi wierklech vill ganz ganz vill gutt Bassisten dobaussen, deelweis och natierlech sinn se net op eiser Lëscht gelant aus dem einfache Grond well mer well mer déi vläit net manner gutt fannen, mee well et einfach net eis Favorite sinn oder well se eis net markéiert hunn an engem gewëssenen Deel. Ech hunn de Kronos, de Konrad Thomas Land fir genau ze sinn, vun der vun der englescher Band Venom hunn ech a menger Top 5. En ass och net dee beschte Bass-Spiller. En ass och bei wäitem net dee beschte Vocal, Vocalist. Nee. Mee, mee dat, ähm, ech, ech ka mech, ech ka mech erënneren, déi éischte Kéier, wou ech Venom gesinn hunn an, also gesinn hunn an engem Video, Mhm. Also, dat war fir d'éischte Kéier u sech, wou ech Venom äh, héieren oder gesinn hunn, gell. Scho, wat, wat der hell ass der doten dran, gell. Dat ass. Dat ass. Das war Wiesel flink, dat ass wahnsinnig. Und dat war den op der Gitter gemetet. Ech wees nach. Ech wees dat ass- dat war e Live-Video. Ech hun- an dat war mega schlecht opgeholl natierlech, gell. Ähm, Ech hun déck laang missen kucken, mee wat spillt hien do? Well hien huet Saachen gespillt wou ech mer geduet hun, dat spills du op der Gittar? Nee. Ja.
Nee, dat war dann en ultra komplexen Bass Solo einfach sou aus dem Näischt an dat huet mech sou geflasht an dann natierlech seng seng markant Stëmm gell, sou ah ja okay dat do Dat do kléngt nice. Dat do, ech wëll méi dovunner. An zwar elo direkt, gell? An do, ech meng, dat war mat eng vun deenen ähm, éischte Begegnunge, wou ech mir wékeg gesot okay, Extreme Metal ass läit awer net esou extrem. Oder fläit bass du just vill ze wahnsinneg fir déi normal Saachen, an du muss do dat do lauschtere, gell? Ja, ja, ja, ech verstinn, ech verstinn. Ja, haut kann en iwwer Venom so wat den wat dir wëllen. Ech meng, ma si sinn wichteg fir fir den extreme Genre. Egal wéi, ech meng, si hunn mat begrënnt gehat. Ah, ja, absolut.
Äh, sinn. Kee groussen Venom Lauschterer, awer se sinn definitiv definitiv wichteg ne. Se haten éischtens mol hir Bühnepräsenz an och eben d'Art a Weis wéi se gespillt hunn war markant fir alles wat duerno komm ass gell. An obwuel si als de Begrënner vum vum Black Metal gëllen, e Genre deen relativ net bekannt ass fir säi Bass,

Vas-y.
Ziel mär eppes. Plaz 4 hunn ech de Shaun Beasley, deen ech, dee bekannt ass duerch Dying Fetus. Am Fong ass de Rescht vu menger Lëscht lo just nach Death Metal, wollt ech mol am Viraus neckes soen. Direkt excuse me, mee esou ass dat hei. Esou ass dat hei. Ech mengen, et ass eise Podcast, mir kënne maachen, wat mir wëllen. Mee dovun ofgesinn, den. Death Metal ass fir mech mat mat de wichtegsten Genre wou de Bass eng ganz ech mengen Bass spillt ëmmer eng grouss Roll mee am Death Metal nach méi. Dat Death stimmt. Metal oni Bass dat dat dat ass falsch iergendwéi ne. Jo.
An Sean Beasley hunn ech elo op menger Lëscht dat war am Fong duerch wou mir se live gesinn haten zu Tréier am Ja. Ex Haus Dat war dat Summer Blast Summerblast dat war gäil. Mä hien huet jo nach niewebäi gesongen an. Dying Fetus eng immens technesch Band gell, technical yeah. brutal death metal kann nennen gell. An da wat den Dude um Bass spielt ass schon absolute Wahnsinn gell. Op, op, op dem Tapping nach yeah, dabei gell. Ganz viel Finger Tapping, ganz viel äh, praktisch Soloen yeah. um Bass gespielt während dem gell. Si si just zu drei gell. Drummer, Gitter an der Bass ne. Yeah. An du heierst de Bass so gut raus bei hinne gell. Dass de Wahnsinn. Jo, dat stëmmt.
Jo, do, dee Concert, dat war, dat war richteg Schmackes. Ech mengen, hien ass jo och mol keen ze ënnerschätzende Sänger, hä, kënnt nach dobäi, hä? Ja, Hien huet jo ja, ja. éischter méi deen bësse méi harsh an, an, jo, éischter méi harsh an den, deen aneren huet jo déi wierklech déi ultra déif Growls, gell? Ja, ja. An dat, dat, dat geet esou fäin zesummen. An esou genau esou deen Interplay ass och bei den, bei den Instrumenter.

muss ech soen, wou vläit deen techneschsten, an all hir Albe sinn technesch, gell, mee vläit den Top-Notch-Album ass a mengen Aen, mol net déi al, mee Reign Supreme ass, dat ass, dat ass einfach Reign Supreme. Dat ass dee beschten, dat ass dee beschten, dat ass och dee groovigsten. Jo, jo, jo. Ech ging so einfach zougänglech fir Leit déi extrem mir dat ass fäit bëssen eng verdriwwen bëssen ja ja flecht fir kann eng enke probéieren méi ja so absoluten zwou absolut gelzer zwou sekonne gelauschtert an insgesamt se iwwer 200 noute gespillt an deenen zwou sekonne bëssen se so ungefähr ja so ungefähr e da kommt da ginn ech och lo bei meng féier meng féier ass vun enger band wou mer ganz wichteg ass mir ass se genauso wichteg wéi dem pit An dat ass déi australesch Extreme Metal an Progressive Band Nee Obliviscaris, déi ech ganz um Ufank vun hirer Carrière kennegeléiert hunn an wou mech den, natierlech, also all hir Lidder hu mech iergendwéi beweegt op eng gewëssen Aart a Weis. Ob et de Gesang war, de wonnerbare cleane Gesang vum Tim Charles oder den total growl, harsh vocals vum Xenoir, den zweete Sänger. Ob et d'Gei ass vum Tim Charles, hat ech och ze vergiss ze erwänen, an awer och alt erëm eng Band an der Zäit, wou ech si ugefaangen hu mat lauschteren, wou ech net, ech wëll net soen, datt ech net opgepasst hunn op dat, wat ech gelauschtert hunn. Ech hunn, ech hunn gären opgepasst op d'Instrumenter an dat war eeben ee vun deenen Alben, wou mer et ëmsou méi opgefall ass, esou, Wow, de Bass, dee stécht esou gutt eraus. Wee spillt do de Bass, gell? An generell, ech menge bei där Band war kee Mënsch dobäi, absolut kee Mënsch dobäi, wou ech kannt hunn gell. Ich ja. mein, bei dir war dat net ernstcht ass an du hunn ech gekuckt an du hast mir so Numm iwwer de Wee gefall so den Brandon Brown ass den wo do äh, Bass gespielt huet bis äh, wat war et bis äh, no Citadel den den zweeten äh, großen Album vun hinnen der no den Band verlos well en äh, aner Sache wollt machen. An jo, ech weess net, esou Lidder wéi halt eben Forget Not oder esou, déi extrem laang sinn, extrem komplex an dann och deelweis esou opgebaut sinn, dass de Bass wierklech seng Stëmm huet an ech war einfach nëmme geflasht dovun. Ech fannen et schued dass hie gaangen ass. Hien huet awer nach eng aner Band wéi Passy. Do, do ass en nach ëmmer täteg souwäit ech weess. Dat ass der éischter méi instrumental. Mee do kënnt et esouguer nach méi eraus gell. Dat wat hien mam Bass ka maachen. Ech hunn deen net gelauschtert. Mee och lo, Also ech, ech hätt jo einfach gesot okay Bassist, Bassisten vun nee Oblivis Caris sinn sinn allen zwee gut, well och hien an neien de Martino Garatoni ass och e Monster um Bass gell dee wou mé live mhm. gesinn hunn, den och yeah. bei Agent Bart spilt gell. Wo souguer am Power Metal wann ze kann am Power Metal dei Bass riwer bringen, dat se egestänneg ass a funktionéiert. Dann hues de mäin absolute Respekt verdéngt an Neobliviscaris huet dat souwisou, de Brandon Brown och an de Martino och, absolut. Mhm.
Nice. Ech war mir ech war mir bal ziemlech sécher, dass de hie giffs huelen. Ech wollt en Ament och huelen, mee ech geduecht du huels en. Ah, du bass esou fein.
Ja, gell.
Du kenns mech ze gutt a mir hunn eis net ofgeschwat, dat ass dat Bescht bei der Saach, gell. Dat ass wouer.
Äh, mir hunn awer een op eiser Lëscht hënn, wou de selwechten ass. Deen hunn ech souwuel wéi s du. Dee kënnt bei mir elo op 3, op Plaz 3. Ah, ok, ok, nice, nice, nice, witzeg. Mir schwätze vum Steve Di Giorgio. Jo. Een, dee ville vläicht net onbedéngt mega bekannt ass, awer hie sollt et sinn. Hie sollt et sinn. Hie war elo ni e grousst, fest, laangt Member an enger gewëssener Band, awer en huet a verdammt ville Bands gespillt, sief et Death, ech mengen Death by Human hat e matgespillt, Individual to Patterns och, esouguer am Chuck Schuldiner sengem Power Metal Projet Control Denied, bei Testament, Iced Earth, Wintersorg an, an, an, an, an. Megadeth esouguer. Megadeth och, ok. Megadeth och, jo.
Jo, hie war wierklech iwwerall dobäi, gell. Absolut Béischt, gell. Een, deen d'Progressivitéit an den Death Metal erabruecht huet, gell. Eppes, e ganz besonnesche Playstyle, éiben am Ufank mat Extreme Metal, an dat huet en An an all Band wou gespillt huet ass se markant gewiecht gell, dat kann een definitiv soen an och tut een ëmmer gutt eraus héieren gell, absolut mega Talent fannen ech. Den huet och säin säin absolut wéi soll ech soen vun en huet och ganz vill Jazz gespillt an Jazz Bands an dat huet en grad esou gutt an den Death Metal afléisse gelooss an ech mengen dat huet och deelweis den Death Metal vun där Zäit wierklech kann ech jo bal soe geformt, matgeformt. Ja, well dat sinn och zwee Genren, déi vun, zumindest vun hirer Komplexitéit hier sech e bëssen yeah. ähnelen. Och wann de Playstyle komplett anescht ass, ass gell? Ja. Yeah. Mee yeah, wann yeah. von dem enge ganz léieren, kannst dat mat an den anderen rafléissen loossen. Ja. Yeah. Ah, wie, wie schon gesot also bei mir ass den äh, de Stevie Judge och op der Platz 3 äh, wie un ësche kennengeléiert an dat war mengg mat dat wat fir den Zäitpunkt wo hien dat fir d'éischte Kier gemet huet Äh, war dat ziemlech, äh, ziemlech onbekannt. Hier war ee vun den éischte, wo en Fretless Bass am Death Metal benotzt huet, gell? An äh, so, all nach eng Kéier, wéi schwéier wëlls et man? Nach méi wie fir drun, gell? Ech gesinn net wat ech man, an ech wees et einfach wat ech maachen. Dat ass, dat ass irgendwo faszinéierend. An meng Begegnung mat him war eben mat äh, Wintersorg. Ech sinn ganz grouse ah, Wintersorg-Fan. Okay. An do gëtt et dann deen een Album, dat ass Visions from the Spiral Generator. Do ass ee Lidd dra, The Explorer, dat fänkt mat där eng vun deene markanteste Basslines un, wou ech, wou ech kennen a wou ech och ëmmer erëm géi lauschteren, dat Lidd. An en huet op esou vill, esou vill Lidder vun hinne matgewierkt, déi esou lusch waren, gell. Okay. An, an, an, an och nach duno den Album, dee vun Wintersock duno komm ass, dat war de Focussion Blur. Dat ass bis haut dat luschesten, wat ech am Folk, Folk Progressive Metal héieren hunn. Okay. Dat, also, dat muss nach eng Kéier ee nomaen, wat déi do gemeet hunn. Ech meng, ech hat dat den Album eng Kéier so niewebäi erwähnt, wann ech mech richteg erënneren. Mee dat ass, dat ass total wahnsinneg, wat op deem Album ass. Ech wëll net soen, datt et schlecht gespillt ass, et ass Dat ass äh, also ech, ech fanne keng Wierder dofir, mee den Percussion Blur ass total mëll. Mëll, mëll, mëll, mëll.
Okay, en, cool. en, ass, en ass esou Death Metal méisseg, genauso vill huet den Comedy-Elementer dran, déi wahrscheinlech guer net gewollt sinn, mit kënnt awer esou riwwer. En huet, en huet Folk-Elementer dran, an dann hues du nach hien, dee mam Bass wierklech esou. Sou ech huelen elo mäin eegenen Album op während deems ech deen Album hei ophuelen. Sou esou kléngt et e bëssen. Just fir e bëssen driwwer ze zielen. Cool, cool, cool, cool. Jo, op alle Fall en Dude, deen, deen ee muss erwähnen, deen och vill ze vill, ech mengen en huet e gewëssen Numm an der Zeen, gell, definitiv. En huet sech, en huet sech schonn en Numm gemaach, gell, awer jo, en huet et och verdéngt, definitiv. Ech mengen, ech mengen, wann ech esou kucken, wat mir hei op eiser Lëscht hunn, Ass dat och nieft enger anerer Persoun, déi ech elo nach zum Beispill wäert deemnächst nennen, a vläicht du och, dat si soumat déi, eng vun deenen och bekannteste Gréisste vun deene beschte Bassisten op der Welt. Mir hunn natierlech nach anerer elo net hei drop, net well se net gutt sinn, mä einfach well mer entweder net dru geduet hunn oder zweetens,

Äh, do hunn ech och een. Ech wollt elo och onbedéngt nach ee vun enger ofgefuckter Technical Death Metal Band zuelenen. Zu sympathisch. Äh, Voilà, ech wollt fir d'éischt den, ähm, de Steffen Filmers vun Necrophagus zuelen. Mhm. Och absolut wahnsinneg. Äh, ech, ha- ech hat der vill Keeten huelen, ech mengen, esou vill Méiglechkeeten. Äh, och den, den, den, ah, ech hunn säin Numm vergiess, dee vun ähm, Archspire. Ah, de, äh, ja. Schüssen. Ja, ja, ja, ja, Och ja. absolute Wahnsinn, gell. Äh, ich hun mich lo für den äh, Dominique Lapuente Mhm. entscheet gehabt. Den hauptsächlich bekannt ist durch äh, Beyond Creation. Äh, das war nämlich bei Beyond Creation, nur, nur, da- nur so von vielen Projekten laufen, nur noch bei Augury a First Fragments spillt en nach Bass, gell? Hien ass bekannt duerch seng Six-String Off Fretless, eng absolut gäil Bassgittar. Ech mengen, wann s de mol vun e Video vum Björn Creations seng Bassgittar gesäis, déi ass ni kal, gell? Déi gesäit esou cool aus. An wéi och schonn beim Steve DiGiorgio, Fretless spillen, dat ass. Dat ass mëll. Ja, ja, dat ass wirklich. Ech fand dat einfach, dat ass total wahnsinneg geil, weil du musst wirklich, du musst dein Instrument total auswendig kennen. Äh, ja. Wie wann e Steck vun der wier, gell, fir darüber perfekt können ze spillen. Ich mein, ich mein, auch viel, viel mat, mat Tapping, gell. Ja. Oh, e Genoss, e Genoss nur zu gucken. Ja, ja Beyond Curation ass ja auch eng Band, wo wirklich lo wirklich eng Opweises huet, aber lo mam Bass ass oder generell oder durch Archspire genannt, dat sinn

Am Rock hues dat wéineg, Rock a Metal. Wéi vill Gittaristen, Bassisten kenns de déi déi keng Banden hunn? Also Gittaristen, ausser elo vläit esou Mëller, esou Virtuosoen wéi de Steve Vai oder esou. Jo, jo ok, do ass et wierklech nach méi krass, gell, ech mengen do kenns de soss guer keen. An ech mengen dat dat wäert mer jo souwisou och, also dat wëlle mer vläit elo hei viraussoen, Mir wëllen hei och elo net eng Lëscht maachen, ob et mat Gitarristen oder Bassisten oder wat auch ëmmer ass, mat Virtuoso maachen, well déi hunn hir eegen Episod verdéngt, well déi déi liewen an enger anerer Welt, gell?
Ja, dat muss een einfach mal esou soen, gell? Dat sees du gutt. Mee jo, ech kommen elo nach zu menger, zu menger Sëlwermedail an dat ass den Andrew Kim. Och mega onbekannt, mega jonken Dude vun der amerikanescher Band Inferi, déi technical melodical death metal maachen op engem ganz epeschen Niveau. Mir hunn se och scho ganz oft hei erwähnt an ech mengen ass mat eng vu menge Favorite-Bands aus deene leschten puer Joer definitiv an ech hunn Ech hunn si natierlech kannt duerch hir markant Videos. Zu Zäite vun The End of an Era oder Revenant hunn ech se kennegeléiert an da war ech esou, okay, dat do kléngt wéi de Black Dahlia, mä der just, just nach méi wëll, gell? Ja, an, ja. Ähm, an bis eben lo d'lescht Joer, wou Wild Genesis erauskomm ass, an du war so, Pita, dee Bass kléngt esou nice, esou tight. To the point. An ech hunn gekuckt, wee spillt dat iwwerhaapt? An da steet do en ee Meter, pardon, hein, pardon Andrew, du verstees mech zwar souwisou net, mee esou en ee Meter siechzeg groussen koreanesche ofstamenden Asiat do mat engem Bass, deen dräimol méi grouss ass wéi hien, an zwar mécht dat Déngen do vreckt, gell. An ech hunn e puer Youtube-Playthroughs gesinn vun hire Lidder, an dat ass. ultra technesch wat den du mëscht gell ja, also, ja, ja. what the hell gell wéi wéi wéi wéi ass dat wike so there's always a better Asian than you oder wéi ass dat wike so das wirklich dat, das, das wirklich effektiv dat gell an ähm, es sinn also wéi gesot also hien ass mengen an Wierklech en kommend Talent oder Virbild fir vill anerer wahrscheinlech. An, ähm, an generell och in Theory fand ich eng Band ich hoffen dass déi et nach méi wäit brénge wie se lo bruet hunn well déi äh, déi si wierklech die net verdéngt gell well die mache Produktiounen do kënnen anerer sech gären e Stéck ofschneide gell
ja, an du mat, an du mat ginge so en äh, kommen mat dann bei Ding gëllen Medail. Platin Ma geil. Meng, mein, mein Lieblingsbassist ass einfach den Alex Webster vun Cannibal Corpse. Äh, dat, dat läscht Grënnungsmëtglied vun Cannibal, also eenzeg original ja. Member, wat der haut dabei ass, gell. Äh, wie gesagt, ah, punkto, punkto Virtuoso kannst du hin und net beim, beim, beim äh, Dominique Lepoint vergleichen zum Beispiel, ja. aber hin ass einfach, Ech liben hien einfach gell, also op senge Bassspur héiers de och immens gutt erkennen hien bei Corps eraus. Hien ass markant an jiddfree ka soen wat e wëll, ech soen hien ass en technesche Museker, en technesche Bassspiller a säin signature move ass och souwisou mat 3 Fangeren ze spillen, wat s de net oft gesäis gell, wat ech mega cool fannen. Yeah.
Ech, ech, ech ginn der Recht, also hien ass och e Monster gell, en ass genau esou brachial wéi d'Band.

Ja, a gesot, gutt Spill an ech wëll, ech wëll nach ëmmer irgendwann eng, wann Cannibal Corpse irgendwann eng an der Géigend sinn, ech muss se eng Kéier live gesinn. Ech hat se zwar op Wacken live gesi gehat, gell, mee dat ass aneschtes, wéi wann s de se an enger Hal gesäis an dat, dat muss ech och irgendwann eng Kéier erliewen. Hm, do wär ech dobäi warscheinlech. Mee mir hätten duerno hätte mer wahrscheinlech Genickstarre oder esou eppes. Hoer, Das Hals, ist Genéck, schlimm. ja. Hoer, Hals, Genéck.
Ja, an dann soen ech nach The Man, The Man, net The Myth, mee einfach The Man, The Legend. An jo, hien ass bekannt leider fir Fir säin tragescht Accident, 86, ech schwätze vum Cliff Burton natierlech, de Metallica-Bassist, wou awer de Bass renomméiert huet, de Bass gespillt huet op eng klassesch an jazzy Aart a Weis, an dat Ufank den Achtzeger, war dat halt net esou wierklech Usus, a scho guer net an der Bay Area Thrash-Metal-Zeen, wat hie gemeet huet. An déi Lidder, wou hien matgeschriwwen huet, déi leider wéineg Lidder, wou, wou sech gemet hunn äh, mat him. Ähm, ja, das schuet, dass nëmi do ass an ähm, ja, ich ja. mengen Ride the Lightning, de ganzen Album, Master Puppets natürlich. Ja sinn die best Albumen vu Metallica. Ja dat gëtt och Grund. Ja, ja. klar klar. Gëtt och e Grond dofir. Meng do diskutéieren ech mat kengem. Nee, nee, nee.
An do mir do gefällt mir natierlech, äh, wie ech mengen mat déi wichtegst Lieder sinn Orion, dat instrumentalt Lied vun äh, Ja. dat ultra komplex ass wécklech so okay, dat dat, dat do geet wécklech wäit äh, an dat héiers du net bei der éischte Kéier aus, och net bei der zweete Kéier, mee dat développéiert sech wécklech e- op déi extremsten a luschsten Aart a Weis. Geil. Oder The Call, The Call of Cthulhu. Ech wollt dat och grad soen. Ech wollt dat och grad soen. Ech liben dat Lidd esou krass, gell. Ja. Och wann et just instrumental ass, gell. Mee dat ass. Et zergeet op der Zong wéi wéi ech weess net wat. Ja. Dofir also ech fannen hien huet hien huet ëmmer ëmmer eng Plaz äh, bei deene Grousse verdéngt fir dat wat e gemeet huet. An da wäert en och bis an d'Onendlecht sto bleiwen, géing ech mol ganz sécher dovun ausgoen. Wäert och ni méi u säi, also zumindest bei Metallica net, kënnt kee méi un de Spillstil run, wou hien hat. Dat, dat, dat muss och keen hunn. Cliff Burton, déi Zäit ass eriwwer, mee e gëtt, e gëtt gehuldegt bis an, an d'Onendlechkeet fir dat, wat e gemeet huet. Voilà, voilà, jo. Jo, kann ech verstoen, datt dat elo eng, eng gutt Plaz seent. Ech wollt och ee Moment, bei mir wollt ech den Steve Harris mat dranhuelen, einfach aus deem Grond, well et e verdammt. gudden an e verdammt wichtegen Bassist ass fir de Metal am grousse ganzen och haut nach an ja scho den Moment dranhuelen nach schmcht du geet entscheet méi dofir wollte ich lo trotzdem eng Gehei erwähnt gehabt hunn ja mein, du ginnt nach an ich mein, du kenst och äh, den äh, den äh, Jason Newsted awer so gesoen obwohl ja obwohl den ass net e manner gute Bassist huet och ganz viel Miser duerch gemet ich mein, dat hu mer he schon äh, an eiser uncovered Metallica äh, Episode duerchgeholl. Ähm, du hues Black Sabbath, gell? Wéi heescht Jesus Butler. Jesus Butler, gell? Wichteg, absolut ja. Gell? Mhm. Absolut ja. Mee mir wëllen halt Sache wo es markéieren, okay?
ja. ja. Es gëtt halt decke Beef, hei. Scheiße, gell? Scheiße, gell?
Mir machen, wie mir wëllen. Dat ass de Slogan. Genau. Ab haut.
An dat muss lo... Absolut. Ech mengen da maache mer et an Zukunft esou. Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vu Mir maache wat mir wëllen. Luxemburgs. Féckt Iech! Lach.
Dat, jo. Ech mat, ech mengen d'Leit géinge souwisou laachen. Fir déi puer wou Ja, nolauschteren, déi ja. laachen. Dofir, Mengen mir och. maachen elo mol en Test.
Mir froen dat einfach mol hei mol an d'Ronn eran. Een, deen éischte wou dës Episod hei ganz lauschtert, wann se bis dobaussen ass, mir wëlle wëssen, ob mer dat solle maachen. Ob mer dat sollen an engem Intro maachen. An da kucke mer. Also wann mer an 10 Joer dann e Jo kréien, da wësse mer, datt een iech verklickt huet an et einfach een eppes Dommes dohinner geschriwwen huet. Mee okay. Ma ech, ech ging soen, mer, mer hätten elo schonn ganz vill iwwer Bass geschwat an datt mer eis elo an déi mental Virbereedungsphas ginn, fir, fir op aner Saachen anzegoen, dat mer an deenen nächsten Episode wäerte Präis ginn, Et ginn nach genuch Instrumenter, hä? Mhm, absolut. Ech géing soen, dat war et dann fir haut mat Ja. dësem Wahnsinn.
Genau, dann soe mer iech dobausse Merci fir d'Nolauschteren Absolut.
an äh, schéinen Owend, schéinen Dag. An Denkt iech Avenir. et aus.